Okay, so ate aseɛ menya tena sɛ bɛhu sɛ ɛyɛ sɛ nkwaa nana menyɛ hyɛ dwumadi ase ɛyɛ pink graw wate aseɛ neɛ bɛhyɛ dwumadi ase ɛnɛ ɛyɛ anansesɛm ɛnsesɛ o na ɛnsisi ɛnsisi o because ɛnɛ asɛm a ɛbɛdwa no ebia na bi ato pɛn me nso bia na bi ato me so me pɛn ebia na me nneɛma ma yɛte abɛdwa mu ano na ebi asi yɛ pɛn eti ɛnɛ anansɛm ɛba no na wɔkyekyɛ biribiara. Nea ɛkyɛn ho no, yɛrema me nuanom de wɔn din ato dwa. Yei a, magye so sɛ pia mɔnkɔ na wagye so bɔso meɛnkɔɛe. Pia mɔnkɔ bɔso meɛnkɔɛe. So ate aseɛ? Enti yɛbɛhyɛ dwumadi no ase. Ɛɛ, ɔpanyin, patrɔfoɔ de nto dwa ansa na yɛahyɛ dwumadi no ase. Ɛɛ, ahwɛfoɔ.
Saa.

Ebia na ebi ato wo na me nso ebi ato me. Na ɔpanyin, mepakyɛw mitumi bɔ so anaa? Pia ma ɔnkɔ.
Mitumi bɔ so anaa? Ma no nkɔ.
Pia ma ɔnkɔ.
Aah. Ɛnna yɛgya ama wo, yɛgya afra no ama wo. Saa na ɛteɛ. Ɛnnɛ deɛ mmara bɛn na ɛwɔ so? Na anansesɛm a ɛnnɛ mede rebrɛ mo ama ahwɛfoɔ mo atie ne sɛ, Maame bi na ne ne kunu tenae, ɛnna agya, ɛba baa mu. Na ɛba na ɛbaa mu no, Nyame adom, ɔnya babarima. Sɛdeɛ yɛn mpaninfoɔ nom ka no tete mo yɛ a, yɛnya babarima deɛ a, ee, wɔn na ɛyɛ efie ti, na ɛyɛ gyapade adeɛ yɛde agya wɔn no. Na kasaneɛ mu no, ansa na na barima no ne ɔbaa no wɔ hɔ nom no, n'agyapadeɛ na ɔne ne nua barima ne no redi nsawasoɔ. Na ankyɛ biara na Ɔdomankoma wuo bɛfaa papa yi de no kɔeɛ. Agya mmaa nso ne sum deɛ. Agya mmako ayɛ dɛn ako n'ani. Na mpanimfoɔ tenaa ase, wɔyɛɛ ayie no awie no yɛkyerɛɛ deɛ ɔdii barima no n'adeɛ. Wɔn sɛ Asantefoɔ nso deɛ yɛdeɛ saa adeɛ no deɛ yɛyɛ pa ara. Na akyire no, ɛntwaa mu bɛyɛ bosome mpo na deɛ ɔdii Bɛɛma no adeɛ no ɛkɔ ɔbaa no hɔ sɛ ɔrekɔsra no. Ɔkɔɛ no nso ɔbaa mma. Wei deɛ ɛbaa mbaeɛ nyinaa sɛ mma ɔhyɛ den cause seisei me nua wankra na ɔyɛ dɛn ɔkɔeɛ. Megye di sɛ saa ara nso na wo nso woanyɛ dɛn wankra wo. Seisei wama yɛn mmienu nyinaa no adeɛ ayɛ dɛn ayeyɛ yɛn. Nti mebaeɛ sɛ mma bɛma ase hyɛ den. Na me ne wo ka wei nyinaa no. Deɛ ɛtwa toɔ korakora ne sɛ seesei no, efie no, mahunu sɛ ɔsii mmaako mmaako nnan. Na efie no a ɔsii mmaako mmaako nnan no, mepɛ sɛ, Agya, nka wofa baako, na nka me memfa mmiɛnsa no. Na yɛreka dan a ɛsi hɔ yi a me sika wɔ mu pa ara, me ne wo nua bɛma kɔ, me ne me nua bɛma kɔ ɛɛ ntam bi wɔ sikasɛm mu, na ɛme sɛ ɛrentumi anwie pɛyɛ no nti no, Ɛɛ, mepɛ sɛ medaadaa nneɛma bi adi adi kyerɛ wo, na ankɔyɛ sɛ ebia aperepere anaa ntɔkwa bi bɛba ho. Nti mesrɛ wo a. Ɔkaa bɛba no sɛ, Ah! Oscar, mede me bam kakra o. Asɛm yi deɛ, ɛyɛ akɔyɛ sɛ anadwo ma no asɛm o. So ɔn ɔn deɛ ade no asɛm no teɛ no? Ɛfiri sɛ, ka bebisa wo ma a, anka bɛrima no, anka ɔbɛka akyerɛ ne yere no. Saa. Ansa na anka dɛ, wafiri mu. Na wanka hwee ankyerɛ ne yere, na

Ɔbaa no se, Ah, me wura, na asɛm bɛn na woka no sei? Ɛwom sɛ me ne me kunu na ɛwɔ ha, sɛ anka biribi saa wɔ hɔ a, anka obetim akyerɛ me. Kos ɔne wo kɔba nyinaa no, ɔma mehunu sɛ woyɛ nea bi a da koro mede wannya w'adeɛ a ɛsom bo a, na wayɛ boniayɛni. Nanso sɛ woka kyerɛ me sɛ ɛdan yi mu ne sie ne biribiara deɛ, Mante obi saa. Enti wo bɛka no saa a, then sɛ a a ase fem. Twitwi aso. So wahu? Enti ɛkɔ yɛ apere apere yɛ ɔma bɛma ne kane sɛ, Maame, deɛ meka no, ɛno na meseɛ. Enti dwen ho naawɔtwe, ada a mɛba no, na wafiri saa kɛseɛ wei mu na akɔ ketewa no mu, na mmiɛnsa no deɛ, Menyɛ metumi hu dɛm mebɛyɛ. Enti ɛha maame yie paa ma maame no sui. Ɛna ne ba bɛrima baa sɛ maame. Komakoma to yam na ewie ase no saa na ɛteɛ. Obi wɔ hɔ nom a na ɔpɛtɛ ɔpɛ sɛ ɔkata nneɛma bi so emunamuna n'anim ɛbɛgye adeɛ a ɛnyɛ dɛ ɛni wɔ noɔ. Enti Maame no, akwadaa no kaa saa no, ɛhyɛɛ maame no so nkuran. Ɛnna maame no sɛ, sɛ ne ba no aka saa deɛ a, wate. Na ɔwɔ panin bi wɔ kurom hɔnom a ɔyɛ akɔsusu ho ayɛ dɛn akyerɛ no. Ɛnna maame no kɔe na ɔde kɔtoo papa panin anim. Saa papa yi nso, ɔno nso ne koko paa yɛ a ɔkyɛn me. Aberanteɛ yi bo fui na ɔse, Me! Maame, ka w'akoma to yam. Ɛyɛ nkwasasɛm koraa ne nsɛnhunu a aberanteɛ no redi no. Ɔwɔ sɛ mese mekɔ ko ka bi kyerɛ wo kunu nua no sɛ nkwaase na ɔdi no na deɛ ɛnoa no sɛ na amene wo nua bɛwu ɛ nansa yi ara mu a bra month koraa nya mmae na wobɛko agyapadeɛ ɔn ka sei kyerɛ maame no na maame yi ɛka kyerɛ sɛ agya mesrɛ wo mmɛka ne sɛdeɛ nka abɛhu na bɛka ne bɔkɔɔ so na manka sɛ kɔka ne ntɔkwa so na so maame ɛyɛ sɛ hunu ti gyaa me aberanteɛ bi ti paa deɛ ɔbufuo kɔɛ ɔkɔɛ so na champions si hɔ no mu agya ɔnyina mpɛsie bi a ɔbɛweɛ hɔ no sɛ masa Wo na wosesɛɛ no, enti wo wo nua awu bere a bosome mpo mmae, enti woanyɛ ɔya. Woatumi asi mu pampan akɔ wo yere hɔ kɔka kyerɛ no sɛ, 'Ɛdan nnan no, womfiri kɛseɛ no mu nkɔ ketewa no mu na womfa mmiɛnsa no. Na hwan na ɛkyerɛɛ wo saa? Anaa wonim sɛ abɔfra na ɔyii no toɔ no, sɛ wanyɛ Will koraa a, abɔfra a wɔawo no atoɔ no no, ɔno na ɛyɛ Will mma abusua no? Anaa wonim aberanteɛ bi ka ne bo so asɛm kyerɛ afei wɔfa toɔ saa, saa atene ne hwee, ɔse deɛ na bɛyɛ, wopɛ asɔre yɛ deɛ wobɛyɛ sisi a, ɔse oh me deɛ menyɛ biribiaa baa mese me nim deɛ mɛyɛ, ɔse wotumi nya ne foko, sɛ wode wo nsa ka no so a me me bɛba bɛbo wo, aberanteɛ no se saa a, maka mate, ɛna ɔde tea pawa kɔɔɛ. Nti aberanteɛ yi te hɔ saa, aduane mpo wanni. Bɔnefoɔ nso deɛ, wɔsusu n'adwene a na wɔasusu. Ɛnti n'ade kyeeɛ yi, wɔhu yi ara, ɛyɛ ɔbaa yi wɔ fie sɛ, wɔhu yi ara sɛ aberanteɛ no nni. Ɔbaa no deɛ, ɔhuu na ne yam di no wirim, ɔse sɛ sɛɛ a, akɔyɛ akɔka no, akɔhuru n'akoma. Na ɔse ok. Aberanteɛ baeɛ ara na ɔhyɛɛ aseɛ buu nkotodwe. Ei! Wei deɛ ɛbaa no sei ni, Ɔbaahemaa, wei deɛ me ara na anaa na mebaeɛ a mebɛyɛ nneɛma nneɛma bi kyerɛɛ woɔ sɛ wo kunu adan no kɔ wiem yi sei, mesrɛ wo, ɛnyɛ me a, abusuafoɔ no na me ne wɔn nyinaa kɔɔ agyina na wɔyɛɛ sɛ mɛyɛ biribi saa, na na ɛnyɛ m'adwene. Nti mepaakyɛw, fa me mfomsoɔ nyinaa kyɛ me. Ɛnna sɛdeɛ asɛm daa ba fie. Ɔbaa nso deɛ, sɛ bɛhu sɛ ɔbaa adwene nso deɛ. Akoma fam oh!
mmrɛ. Ɔgye to mu sɛ, Yie me wura. Me ankasa koraa me hunu sɛ na ɛnyɛ w'ankasa wo mfomsoɔ. Me nnye nni sɛ w'ankasa bɛtumi ayɛ w'adwene sɛ wobɛyɛ biribi sei, na woaka no saa mate. Ɛhɔ na bɛ no bɛtoa so sɛ, Ɔbaa no biribi. Seesei no sɛdeɛ wagye me adie, mempɛ sɛ abusuafoɔ no, adwene a wɔne me faeɛ no, yɛbɛkɔ bɛnko ama wo ho akyere wo nti no, mepɛ sɛ, sɛ nka wo kunu ayɛ will ama wo a, Yɛnkɔyɛ photocopy nkɔ ma court fo fa ntoɔ sɛ deɛ ɛba asɛm no ɛhuru a yɛbɛtumi bɛtumi ataa w'akyi ama biribiara atɔ din na sɛ asɛm sɛ asɛm dɛn na aba ɔbaa yi bɔwura dan mu kɔ yii krataa no baeɛ a barima yi sɔɔ krataa mu tete ne nyinaa wow watete will no mu san so twa agya de atom Ɔdansani ne hwan? Ei! Na dɛn na me wura yi? Wɔse, sɛdeɛ wonyaa bɛrima ma ɔnyaa ɔbo abatire bɛka kyerɛ me sɛ wo will ne wo ba no, ma yɛhu nkrataa ne din ne baabi a wo kunu ne signature da. Ɔbaa yi suo sum.

Wontumi nni ohuammɔ da. Na saa mpanyimfo a meka no, ɛnyɛ nnipa mpanyimfo ankasa na meka wɔn. Otwiri yɛ mpo Onyankopɔn. Yɛmfa yɛn ani nto no so. Na ɛyɛ dɛn, ɛyɛ dɛn? Sɛ papa no, wɔse dan a wɔbɛgye kɔ maame no, baabi a wɔbɛkɔ akɔ da biara, na hɔ na me nso mɛyɛ dɛn? Mɛda. Nti maame yɛɛ dɛn na ɔse, Dabi, Me ba, kurom hɔ mpanimfoɔ nso wɔ hɔ, wɔmfa nkɔto odikuro ankasa anim. Sɛ me kunu wuiɛ no, ɛkwan a me nua a ɔbɛdi n'adeɛ de mefa so nie. Ɛna ɔbaa yi de kɔeɛ. Nti ɔbaa no de kɔeɛ no, ɔhene tuu bɔfoɔ sɛ yɛnkɔfrɛ papa no yɛ dɛn? Mmra. Papa no nso bɛka sɛ wɔn nso wɔ ba- ba- ba- bɛrima baako. Nti wɔn a wɔbɛtena aseɛ no, ɛna ɔhene hyɛ aseɛ. Te sɛ deɛ matena ase yi a mehyɛ aseɛ deɛ ɛdɛn a menya bonkum hene, fa hene. Ɔbɛsɛm. So wate aseɛ? Yɛbɛdi asɛm. Ɔni bie. Asɛm o. Asɛm no ano ɔden o. Na wei na wei ma n'ano so a ɔbaa nkyerɛ n'asɛm mu nana. Ɛyɛ me kunu ne nua. Ɔbaa kyenkyen ara a ɛdan no a me ne me kunu yɛabrɛ no, ɔsɔ ne me kunu na ɛbrɛ yɛeɛ. Enti memfiri dan no mu na menkɔ ketewa baako no na ɔno mfa mmiɛnsa no ɔmfa nyɛ n'adeɛ. Me nso me kunu te ase no, ɔne me anni nkɔmmɔ biara sɛ ɛyɛ me kunu a ɔte hɔ yi na sika wɔ dan mu anaa ne sempoa bi Na memfa sika bi nto baabi, na ɔbɛbisa biribi a, ɔbɛbisa sɛ mesika bi wɔ ha a, matɔm ama no. Me kunu anyɛ biribi saa. Enti sɛ me kunu yi ba na ɔbɛyɛ biribi saa akyerɛ me a, na kyerɛ sɛ menhunu deɛ ɔrepɛ akyerɛ. Na asɛm nso deɛ, ɛnya duru mpanimfoɔ anim a, ɛhɔ na wobɛhunu deɛ ɔka mu ma woɔ ne deɛ ɔnyɛ dɛn, ɔnka mu ma woɔ. Nti hwan na ɛsɛ sɛ yɛne bɛrima wo nso, wo deɛ ne sɛn? Ɛno nso so bue n'ano a, me wura, Ɔbɛn me mu sane ma me sɛ ɛdan a ne yɛ si a ɔte mu yi, na ɛnyɛ me ne ne kunu ne no redi atenantwie. Ɔbaa yi se koli, wɔn se wolaa. Ɛna na ɛsɛ wɔka sɛ, mpanimfoɔ no bi no no, ɛna na ɛsɛ wɔka sɛ sika, ne sika wɔ dan mu deɛ a, ɛwɔ sɛ ɔbaa wogye tom. Mpanimfoɔ no bi nso daabi, sɛdeɛ ɔbaa no ka no, wotie ɔbaa no asɛm a, bɛrima wei ɔpɛ sɛ wɔde ani berɛ Ɛna agye agyapadeɛ no obiara ɛka no deɛ nana te badwam din nana nhu asɛm a ɔnyɛ dɛn ɔnka because asɛm no a ɛbɛtɔ dwa no bɛsepa ne kuro nyinaa ɛtase ne ba nyansafoɔ na ɛnam sɛ nyame adom na nyankopɔn atu asi bi mu ɔhene no nti no anyɛ sɛ ɔno adeɛ ɔno pɛ ne bɛsi ɔhene nti no nyankopɔn ɔkwan ɔfa so ɛyɛ ne hyehyɛeɛ obiara toatoa adwene ara ma afei yɛde biribiara akɔdan nana sɛ nana Wo nso wano di sɛm ne sɛn? Cos nana na ɛka ɛba mu. Nana bie nano a obia nyɛ din ma me momfa fundaka mmienu mmra. Ee! Asɛm na yɛ bɛdi ɛsɛ nana ne fundaka. Fundaka aba mu. Fundaka aba mu o fundaka mmienu. Ɛyɛ asɛm kɛseɛ.
Hmm.
Wɔn de bɛsisi hɔ. Na wɔn bɛsi hɔ a na nana se ɔbaa wo ne ɔba no monsoa nkɔ kurotia hɔ

Enti ɔbaa no soaa yɛn na ɔdii nkan kɔɔ yɛn no. Ɔne ne mma no rekɔ ara, maame no somaa no ba sɛ, Maame, enti wonnya nsuo yi? Ɛsɛ deɛ adeɛ wɔ no na ɛyɛ dɛn? Na ɔdie. Ɛsɛ deɛ ɛkɔm de no. Sɛ yɛ ampa sɛ Nyame bɛma kwan sɛ papa yi mmɛhunahuna yɛn, ɛnye yɛn agyapadeɛ mfiri yɛn nsa a, maame, sɛ ɔgye kɔ a, ma no mfa. Ɛyɛ den a wowɔ abusua fie. Wo nkyɛn na merebɛ bɛda. Ɛnna ne ba maame no se, Me ba, ɛyɛ me yaw sɛ me ne wo